Servicio ta tur cos awoki. Basá na Eén Scoomy of no na Eén Scoomy. Bueno, Eén. Mercado ta asina saturá cu bo ta haña competencia sky high. Entonces na mi parecer servicio mester ta en place. Basá no haña cu e comerciantenan na Curaçao ta consciente di esaki? Cu servicio ta bende? Umm, mi ta kere e comerciantenan. ta na altura di esei, pero ta e trahadónan test nan ku tin ku ehekut'é, anto ku no ta turbiá ta ehekut'é manera debe ser. Òf e komersiantenan ta na altura si, pero nan no ta hasi mashá na esaki. Tambe. Pasobra mi ta kere ku si bo ta na altura di dje, anto bo ta invertí den bo empleadonan, duna nan training, siña nan. Kiko nan mester hasi? Kiko ta bon servisio? Anto e ora ei ku mi ta kere ku e empleadonan tambe lo bai ehekutá esaki. Sí, mi ta ens. Mi ta ens. Pero bo sa kiko? Si nan tin ku hasi ta pasobra ta dependé ki tipo di empresa bo tin. Si bo tin un empresa ku tin hopi empleado, mi ta kere lo ta bon pa bo tin, por ehèmpel, un bòks kaminda, ahí nan ta laga nan feedback kon e servisio tabata ta, etsetera. Kobo por keep up track, pasobra, korekto, pasobra por ehèmpel si abo tin henter un kompania asina grandi, bo tin wende ku ta traha na Bali, bo tin manera un binti Bali na ei pa duna servisio, ku e hende bin ku sun beis awe, ku kara èkstra fadá, ta pasa bo produktonan ni un bon dia, ni un bon tardi, ni un bon nochi, manera ta bo oblig'é bin sinta traha einan. Si, bo komo ne'e pero e doño na kabes no sa. Anto einanan e kos ta sinti bèrdat, pasobra e shon ei ta bin sinti einan manera e kos ku ta ami a pidié na e bini. Awor mi ke bendishon. Mi obligá bo. Mi no obligá bo. Si bo no ta sinti ku bo ke traha, bo por keda kas. Anto ri laga un hende ku tin mas amabilidat, Correcto. Por aprende cu tin gana di traha cu hende bin sin tin nan. Si, correcto. Pasobra ami eigenlijk berdad e cos di bo mata mi mes mes cu mi por kenda sin bay un establecimento djis paso e servicio no tabata manera mester ta. Anto mi tin cuminsa dame e servicio pa e ta bon no necesariamente bo tin cu keda cana mi traha scoy ora cu mi drenta den e pacusa. No asi. Cana mi traha mi por ayuda? Mi pa rita bali, mi pa rita bali. Manda e hopi pressure pa den ne. Si, pero no ta sinti e manera así no. Exacto, mi ta comprende. Wak, e tin un bini ambos banda. Dus e comerciante mester por duna training y tambe incentive. Cosnan mas chi chikito mes. Si, berdad. Tin instancia cu ta pone of saca e employee of the month, bo ta pone pa tur hende wak. Si, ta hopi gree. Cosnan asina ta push, e ta un motivacion. Si, si, si. E ta berdad. Dus no necesariamente e mester ta algo. Di haber cu sen, pero cosnan asina tambe ta yuda. Sí, e ta berdad, e ta berdad. Anto, tin ora tambe bo tin un wak di otro manda. Paso, por ehempel, m'a bay na un localidad, anto e mucha homber aki a duna un servicio asina bon, cu mas ke cosnan ta caro den e lugar, bo ta manda nan bay, mas ke ta un cos chikí, pa mi cumpra, paso el a trata mi asina bon. Laatste tambe nos a bay botica, ami cu mi mama, un señor, mi mama a ser a cumpra un puy di cara. E señora eh kuma su bo sa santo pasenshi lag'e test bis'e no bo sa esi tog no ke paso esi tambe si si si lag'e dabo lag'e dabo djis bo por cumpli pero e señora gou misa eerlik wou no esaki tog no ke ta dje bon e purba esaki anto mi man a bira bise señora bo sa bon servicio paso eynan bo ta mira ku no ta hopi bia bo ta haña e bon servicio anto ora ku bo hañ'e bo ta echt aprecia bo ta bisa hey no great bo ta bisa ende tambe hey bon servicio danki anto. Mi ta kere ei nana nos tin ku kuminsá na laga nos hendenan òf ora ku bo haña un bon servisio tambe laga e hende sa. Bo ta hambi sele ku hei nò mi a gusta bo servisio anto esei tambe ta un motivashon. Anto tin ora tambe bo mester trata di tich hendenan tambe no pasobra por ehèmpel ami ta keda focus mi mamanan a lanta mi ku manera dus ni mas ke nan keda silensio mi sa ta bai. Bon dia, señora. Bon tarde, señora. Si bo komo nesi dado kaso mi ta asumí kende lo no la tende, pues mi ta bolbe ripití, Felis dia, señora. Pa wak si bo sa ando asina, bo ta haya mas ke todo den djente un ania. Pero sikiera nan hasi esfuerso pa a komuniká bèk ku bo. Pero boso no kere ta binde nos mes, den nos kultura? Bo sa ku nos no ta enjoy di trata otro. enjoy di duna otro servisio pasobra nos a papia hoy cu e comerciante tin cu duna e training pero wou a tabao nos mes como persona e ta bini como pasaba un costumber of cultura of tin algo mi kere den gran parti di nos hendenan e no ta e no ta sinta den nos por eso ora cu tin bay trega rece ki persona por eso mi ta kere toc comerciantenan tin bay inverti un tiki mas aden pa por trega rece pasobra con cu bay a bini ta e tin cu bende pabo. Yo si ke no por duna e bon servisio ku e kliente ta ekspèkt, e lo relubidá e benta fin di luna. Des tòg hinka un tiki pa bo por kuminsá mira e benefisionan. Si nos no bende, no tin salario. Bo komprendé? Anto mirando awor aki kuantu hende tin sin trabou, bo tin gewoon balorá i apresiá bo trabou. Lastu ei, m'a mira un pose unda mi ta ku ta traha den un establesimentu di kèt. Ansima mir'é. Bo sa ma goza e post ei pasobra e muchón e ta splika kon e ta bin traha ku smak, e ta duna bon servisio, e ta stima su trabou, anto e pa e bo sa e ta balorá su trabou mirando lokal ku bo a bisa hoy ku tin hopi hende ku no tin trabou. Anto bèrdat mi ta ins ku komersiantenan tin ku invertí den trahadó pero mi ta kere tambe e ta sinta na bo mes komo persona. Kon mi ta sinti den mi trabou, mi ta balorá mi trabou, anto mi ta bin hasi mi trabou ku smak pa mi por yuda e persona i pa mi por duna e servisio. Anto mi ta kere tòg deep down den nos kultura nos tin muita pa trata e hende bon. Pasobra bo ta sinti ku hey, mi tin ku, bo ta algu pa pone mi sinti mi ménos. Si mi trata hende ei manera mester ta pero esei ta gewoon como persona. No, anto loke cos nada mi si bo no ta guste habri espacio ori pa un otro si cu tin mester. Pero eigenlijk ori bo ta bisa cu tin cierto establecimento tin un focus mas riba servicio y no pero segun mi ta tur eslabesimentu bo tin ku ofresé e bon sirviso. For di esun ku ta simplemente na telefòn. For di ora bo ke trabou, bo mester sòru di duna e sirvisio. Korekto, korekto. Pues manera nos mes a bisa, sirvisio ta hopi importante pa ami sigur, pa mi bolbe bai bèk, pa mi bo sa rekomendá un hende, un sirvisio òf un produkto pa ami sirvisio. ta na prome lugar. Sigur cu si. Laga nos tur ban duna di nos parti. Si bo ta mira cu e empleado mester un tiki bus, motiv'e manera na echa bisa, enfoca riba e bon dia, bon tardi. Bo sa djis un smile, eynan tur cos ta cuminsa. Si, anto abo como empleado tambe balora bo trabao. Pasobra tin hopi den necesidad.